Omwanya ogu nabaasa kuba nimbuganaho kandi orikwebembera ekitongore ekya T and N Miracle Agencies omu buranki eya Rubare. Meanwhile tukubaasa kubanza kutandika ekigaaniiro kyaitu tukureeba nyotsei kuba nimbagambira mukureeba aha mikutu yaitu nari ab'owa T and N Miracle Agencies abamwe nangwa mumbuuza ngu nibakoraki. N'enshonga ahabw'enki ndagira nti mbaase kuba nimpika aha, nimbareetera na munonga omuntu okukikukwataho kubaasa kuba naatushoboorora enshonga nizo ziiha. So naabaasa kuba ninkwatiira, ka mbaase kuba nimwatiira naayanjura. Meanwhile tugumizamu ekigaaniiro kyaitu tukureeba enshonga niziiha. Nakwatiira? Nti naanye naashemererwa Ssebo kwija omu Singura mwanya aha maraka ogu. gaawe. Nti naanye naashemererwa Ssebo kwija omu mwanya ogu. Okay. Amaziina nibanyeta Rauben, Rikubateyo. Niinye Branch Manager wa Tea and N Miracle Agencies eine eine eitaagi omuri Rubare kwonka eine Head Offices Kampala Kanyanya. Twaheza okwezi kumwe twigwire Branch egyo eya Rubare tukatandika ebiro bitaano by'okukubanza enkumi ibiri abiri na mukaaga kwonka it was officially launched recently, noinyijuka okaba oriho, yaigurwa. Assistant rdc rdc wa Ntungamu, Omwami Jimmy Kashobya. Jimmy Kashobya omugogoozi. Omugogoozi. Yes. Um, bagiigura so okwija aha naninyenda kutangaariza abantu ba abanyantungamu abanyakabaare abanyarukungiri uh, na district zoona ezitwehinguririize Yes. eki T&N erikukora ekireetsire T&N omu ntungamu district n'abantu boona abaakuba nibeenda kuza aheeru. T and N Miracle Agencies ni kampani eyaigwirweho kandi ekaikirizibwa kutwara abantu aheeru kubarondera emirimo. So nikyo kitureetsire kunu, naitwe nitwenda ngu tuteho eitafaari. aha kurwanisa unemployment omu Uganda nimumanya abaana baheza kushoma babura emirimo abaana bakiija Kampala babugana abantu abakubeihaho esente babashutamisa Kampala bagira ebi babeihaho mbwenu babire nibaturetera abaana baingi Bakibareeta egyo ensi baija babaihireho sente. Babaihaho sente babatureetera viza y'omwana ekiija oshanga omwana ataine atwire ate sente nka za agent. Agent esi mutego. Kampani etamu sente z'okumugurira tiketi, kushashurira viza ye oshanga kyatukositinga munonga. Twasharamu nka ab'ekitongore kya T&N, Miracle Agencies, kuyaizire aha aha ground. Twine branch Kagadi, twine branch Hoima, twine branch Kayunga na head office nizo ziri omu Kampala. Kwonka hati nyowe specifically ninza kugamba aha branch eya Rubare oku etandikire so far, abaana nibangaha abashohoire then n'ebindi noija kugwa nomuza obikwongyerweho ebise. So tukweyongyerayo omuntu orikukureeba nari kumanya P and N wagira ngu nimutwara abantu aheeru. Nitwenda kumanya nimutwara mu mahanga ki, nimutwara abantu ki niheetaaga ki? Now, T and N neetwara omu mahanga mainly, currently twine Saudi Arabia eki turikutwara abaishiki ba house maid. Then nitugaruka tutwara aboojo n'abaishiki abarikuba nibaronda emirimo y'aheeru omu ihanga erya United Arab Emirates. Tugaruka tutwara Qatar, tugaruka tutwara Bahrain, tutwara Kuwait n'agandi amahanga. Nooreeba omwami Wilson okurunda emirimo ebiri ebi tikikoroho. So ku orikutunga kontrakiti eya dimaandi y'abantu abu orikuba oine, sometimes nikireetaho oshanga waabona nk'abaana kikumi kwonka Aha database yaawe oine abaana enkumi ishatu. Orikwetaaga abaana enkumi ishatu kwonka ope waabona abantu kikuru. Noyetaaga abaana enkumi ishatu kwonka oshanga oine abaana enkumi ishatu abakwenda emirimo. Abakwenda emirimo. Kwonka otunga kontrakiti y'abantu kikumi in one kampani let's say omu United Arab Emirates. Yes. Now kikureetera kuza omu mahanga agandi our directors nibaza omu mahanga. maingi kureeba ahu twatunga better offers emirimo eyakubaire neshashura abaana baitu akasente akahuriire so nikyo kushangira tutakutaarwa omu ihanga rimwe turondera abaana omu mahanga gatari rimwe na rimwe kugira ngu abaana abo bahikayo bagire oku babaisaho amaka gaabo bagire oku ba affordinga life yaabo.

oshanga twagirayo Bahrain, oshanga twagirayo Kuwait, oshanga twagirayo na na na Kuwait ya then tugiramu na agandi amahanga agu tukitwaramu ni uh, I said Kuwait ya those are the mainly ones that we currently agu tukusupplyingamu. So twine enshonga za zimwe na zimwe yes, sir. mostly Twine abaana b'abaishiki na n'ababoojo. Mwaza omwana mutwara abantu aheeru kukozesa omu mahanga ago, ni bintu ki owaza emwe kukonsidaringa mwakutwara omwana? Hati omwana kumutwara, nitukonsidaringa age. Twine age ei omuntu ashemereire kuba nainga emyaka. Omuntu ogwo ashemereire kuba ari omunya-Uganda, aine endangamuntu kandi aine emyaka etari ahansi y'emyaka abiri na gumwe. Kuruga aha myaka abiri na gumwe kuhika ashatu na munaana, abaishiki abarikuba nibaza Saudi Arabia bari obwa house maid ninga shi ba house girl. Then abaana b'aboojo n'okuruga aha myaka abiri na gumwe kuhika aha myaka ana n'etaano. Abo nitubatwara omu mahanga nka United Arab Emirates, Qatar kukora emirimo nka security guard. kukora obwa warehouse workers, abakukora omu maju ag'ebirimu ebintu, kukora emirimo nka cleaners, abakukiriininga, kukora obwa makanika, abombeki, construction workers, aviation, airport loaders, hati noreeba nk'okuhika aha bishaayi ebyo. Hariho abantu abakuba nibeiha emizigo hati emizigo ku ekwija omu nyonyi neeba eine ahu ekuba neyetoroorera so ahu bakugiihaho aha bakupakuurira emizigo bakagita omu bugaari bakagitsindika kuriya ei bakama baayo barikugishanga nitubeeta airport loaders then twine aviation cleaners, aviation cleaners, Enyonyi ku ekugwa eta ahansi yaaheza kureeta abantu, abantu baarigamu, nituba twineho abantu baba nibenda abantu abakuzamu kugikiriininga. Kugikiriininga aha bakaihamu ebitambaara ebi baabaiziremu aha ntebe, bakataho ebitsya, empitinga, dustbins ezi kuba zirimu, then enyonyi ekaruga kuba set kuza kutwara abandi bantu. So then twineho abandi drivers. Drivers bari omu categories ibiri. Hariho drivers abakuba nibavugira companies nibatwara abakozi. Hariho drivers abakuba nibavuga Uber. Uber Uber n'omu Uganda tuziine kwonka nokugira ngu ahantu Tiziri common. orugamu tiziri common kunu. Yes. Ziri Kampala and Uber be- nooba oine app yaawe aha aha simu. oyeta driver oronda driver ekinunduga kyokureberaho nti ntungamu For example nitubaasa kukoresa ekigambo kya safe borders aha kugira ngu hati omuntu omubaasa kwemerera mpanze app nyowe ngyende ntungamu omuntu aze ampickinge antware so twine naba warehouse workers abari omu mateekyero twine bike riders, bike riders nibo abo delivery guys abakuvuga piki piki akaiha ebintu omu mwanya akabitwara ahandi nakorera company then twine factory workers. Omu mafakitori omwo nibaba barimu ebintu kwonka aba naakoramu either as a cleaner nainga as a loader nainga as operators ba machines. Twine abaana bashomire aha naareeba nitutureyininga abaana abarikuba nibaza kukora ba machinery nainga ba mechanics. Abo abamwe nibo baakwizire baaba bataine mirimo tukabatwara omu mahanga ago. Then twine aba security guards, mechanics and construction workers. Now construction workers infact egyo niyo twine demand y'amaani. Ahabw'okuba twine abantu, oda y'abantu enkumi ishatu na bitaano, 3,500, abu baatuhaire nibenda kubatwara kwombeka ebishaayi. Remember hariyo World Cup neeza kuba hosted in Middle East in July. So abaana abo nitubenda so far titukahikiriire na na a quarter of them. So tukiriyo nituronda abo mbaga. That's it. So webale munonga kandi omureeba Modern TV n'okugira ngu.

okushoma n'ekintu kikuru. Oijukye ngu hati ogu omwana ei turikumutwara naaza kuba naagamba orujungu then the first language ninga shi orurimi oru barikukoresa n'oruharabu. Oruharabu. Now ogu omwana yaatashomire ta- atarikugamba rujungu nikimugumira nitufuna challenges nyingi. Ekindi kya kabiri, omwana ku turikuza kumutwara nitubanza tumutureyininga oku araakozese esimu, ezo esimu zaabo za Whatsap, oku araayapurodingeho ezi barikweta apps. Itwe nituba twine app y'oruharabu n'orufugo. Now waaba noomanya ori nyankore, ninki, niki, nindeeba ki, kibeire ki omuntu ku akunteerera ngira nti oshomire ata ti nshomire ekyamukaaga. Mbwenu ti ekyamukaaga, ku orashomire ekyamukaaga, naakutwarira omu, omuharabu otakumanya Runyankore, otakumanya Ruganda, Takumanya Ruswayiri kwonka naahuriramu orujungu rufwirefwire narwo nabwo tibakurumanya kwonka mbwenu naagira nti hati ku waahikaho yaakugira omu rujungu rwe rufwire ati Go bring me salt. Yaagira ati Gyenda ondeetere omwonyo omu nju. Hati iwe ku waarugaho salt tokukimanya. Tokumanya ngu n'omwonyo. Hati nogira oti nkore ki? Nobu arikugira ati go and bring tokumanya eki yagamba. So naninshaba abakwenda emirimo kandi eki nikiza aha bazaire tikugira ngu nabakwenda emirimo abazaire nyine omuranga ogwokugira ngu tushomese abaana baitu kandi mutareba ngu Derrick yaija aha nayenda kutwara abaana aheru okaiha omwana omu ishomero nomundetera tinkumwikiriza ninza kukubuuza ngarukye nyenyima mbuuze owanyu Oine ki okibaasa kushomesa omwana? Kureka omwana yaaherize siniya ya kane okagira ngu ogwo omwana obuzire sente akuzire kandi nooba nooyenda agyende ashome yaaheza kushoma agyende akore yaaheza kukora aije agarukye ayeyongyeremu ashome. Ogwo niwe ndikutwara. Naashitya abazaire bashatu abarikuringisa abaana. Omwe, Results, zikashohora eizooba obwo abari omu ofiisi yangye. Yaazooreka nyina ati, Reeba results ezi enyingi. Omwana akaine za A zonka, naaza omu siniya faivu. Omu, ku naareebire yaazooreka nyina, naagambira nyina nti, Gyenda ogambire ishe omwana aije nawe aha omu ofiisi yangye. Ku yaizire nawe, baija baine esente z'okukora paasipooti, baine esente z'okuza aha medical, baine esente za, requirements zoona, million emwe. Baagita aha meeza yangye, naareeba omushaija omu maisho naamubuuza, Omwana ogu ahabw'enki nooda ngu aze aheeru? Ati, Niinyenda ngu aze aheeru nkaatunga esente z'okuheera beene enyima. Ashomire ata shi? Ati, Ashomire siniya ya kana, aherize siniya ya kana. Kwonka shi yaakuremire kumuheera? Ati, Aha atakandemire. Ati, Ahabw'enki nooda kumwihamu? Hati nibwo yaayaaza kutandika kushoma. Nti, Mbwenu. Ogwo omwana waawe tinkija kumutwara. Esente zikaba ziri aha meeza omu maisho gangye azitaire aho. Imagine ndi business man, omuntu yaareeta million omu maisho gaawe kwonka ku noogira ngu nkaba niinyenda sente. Ogwo omwana nkaba niinza kukwata esente nyite amaisho kwonka nitureeba future ya Ntungamo District, nitureeba future ya generation egi ei twine. Ahabw'okuba turiyo nitukura, nibahara baatuza omu bigyere, naabo abaana abu turaashomesibwe tu. Nibaaha abaana abaraije kuba nibo baaba ba Derrick ba nyencakare, ba Wilson ba nyencakare, n'eminyeto ei turaashomesa hati. So niinyenda ngu nteerere omuranga abazaire, nteerere omuranga abaana, nteerere omuranga stakeholders ba Ntungamo District, twejumbire omu kintu ky'okushomesa abaana. Ku oranoore abaana omu kyaro, bari omu kyaro batakushoma, Iwe chairperson LC one, iwe chairperson LC three, iwe chairperson LC five, ahabw'enki mutakutaho omuhimbo gw'okugira ngu abaana abo babagarure omu mashomero bashome? Yes, much as hariho abaana abarikuba baine abashaija, school fees zikaba school fees. Reka nakyo ninteera omurango gwa gavumenti, batuyambe school fees zaaza kututorera omu maka. Abashaija tibakiraara omu maka gaabo. Abashaija nibahunga za kafuna zibaheerizeho ahabw'okugira ngu tibaine sente z'okuheera amashomero. Amashomero ebishare byago bibaire ekindi. Titwine control am appealing to whoever abarikukora ebiragiro by'eihanga mukwatire abantu aha school fees. Abashaija tibakibyama. Ogwo nigwo murango ogu naanye ntarikuteeraho. So, ebi requirements ezi waagamba omwana yaatashomire naaturema. Ahabw'enki? Takumanya Rujungu, takumanya Ruharabu. Twine esimu ezi, reeba esimu ezi nk'egi eyaawe, nitwapuloodingaho app. An app noomanya eki nkumanyitsiire? Noogitaho, omwana yaaza kumanya kwapuloodinga app naaba ashomire. Omwana yaaza kumanya kuhandiika siteetimenti y'Orujungu erikwija kuba translated omu Ruharabu. kandi bakagitaho ekagamba n'okuba atakumanya kushoma akagihurira voice yaayo omu ruharabu nikikorwa omuntu oshomire so abo abakunteerera amasimu naabagambira ningira kuba nintaviungira aha simu mugira nti mbwenu baakutuma ngu ogyende ore okumerere taapu ku wahikayo washanga taapu ekomire hariho ekishumuuruzo noija noomugarukamu ori esimu agishara ahabw'okuba atakubaasa kukigamba waanyetegyereza. Naabaasa kukigamba, n'ekigambo ky'orujungu ekikwenda ngu nkimugambire, then ku akwija omu office yaashomire, nyine classes, nimba nyine class wa omu office mbashomesa, omwana yaaza kugyenda, one naaba aine app aha simu ye, two na naateekwa kuba naamanya eki arikuza kukora, ekintu kya kashatu naaba aine ebisaniirizo. Tindwaire, atarwaire omwana kwonka otu yaayeeho arwaire nka aids, arwaire hepatitis B, arwaire za candida, syphilis titukumutwara. So nituteekwa kubanza twamukyebeza. Kandi ebyo byona nitubikorera Rubare, twineyo eirwariro erikutukoresa. Abaana biza okonka okonyine hari aho twantugaba biza nkaba ninyenda kworeka muranga abantu bantunga mu kutwahikemu batweta abafeti ngu aba beija kwiba abaana baitu nagira nti viza the first six visas ezi nabenyine naza aha district nayeta assistant rdc ngu ishabe niwe yagaba Jesus ezo na tickets z'abaana abantu bantungamu bamanye ngu tituri bashwere so ekinkubashaba abaine abaana ku ori oine omwana omu ka akushitamiriire ahereze senior ya mukaaga na senior ya kana ninga ahereze senior ya kashatu naabaasa kugambamu akajungu kakye noomutureetera nitugamba nawe nitugamba naiwe then nitukugambira Oku twakuyamba, omwana akagyenda akakora akayamba eka egi. Oku twakuhemera, nyena ngu tureeba nshonga zitari zimwe na zimwe. Wagira ngu omwana oku atashomire nikigumira kuza aheeru. Kwonka twineho abaana ou kushanga omwana yamazire nk'ekya Ataguma na Rujungu almost ahabw'okuba ya nyineho friend wangye almost n'eiziina rye akataguma kurihandiika ahabw'okuba paanaawu ari omu Dubai. Tinkumanya Turi ngu kampani yaanyu neyo etakutwara abantu abo nainga shi eine omuringo ogundi gw'obukutrainingamu abantu abo kurora ngu baabaho bari kumwe na Mbwenu? Naawe omwana otashomire aheerize ekya mushanju, aheerize ekya mukaaga, kwonka naabaasa kuhandi a, a, naabaasa kuhandiika eiziina rye. Ahabw'okuba remember ku arikuhikayo nibamuha foomu. Neeba eri omu riharabo side emwe, eri omu rijunju side emwe. Yes. Hati omuntu yaatakumanya kuhandiika name, atakumanya kuhandiika account number, atakubaasa kuhandiika Atakubaasa kuhandiika, atakuhandiika buri kintu kyona, n'esimu takubaasa kugihandiika, ogwo muntu tinkuza kumutwara. Nkaiwe, nka nyowe nka wa T&N Ren, abaana abo nitubatwara aha kihikayo yaaremwa bagira ngu nibenda ondiijo, tuba ogura tiketi omutamu esente oriya kandi ogaruke kugura tiketi y'okumuhindura. Mbwenu nyowe aba T&N, omuntu ku oraba otakubaasa kugamba kigambo ky'orujungu, otakubaasa kuhandiika eiziina ryawe, Otakubaasa kugira ekintu ki waakora aba tiyandi enu tikimutwara omu. Kwonka waaba noobaasa kuhandiika eiziina ryaawe, okamanya kuhandiika akawunti namba yaawe, okahandiika esimu yaawe, okashoma ekigambo ota eki nikyenda eki, ogwo naija nitugamba nawe, nitumutureyiningaho esande emwe, nitumutwara. Kwonka naaza aha mirimo egyo etari egyo eya daily communication. Daily communication niimanyisa ki? Niimanyisa kuba noogamba n'omuntu buri izooba. Kwonka yaaba naagyenda aha kizimbe kwombeka, naaheereza omusheenyi, nibagira bati, Tabura omusheenyi, heereza aha kizimbe. Kandi nibaaba nibatunga esente nyingi aho, nibaaba bari omu, omu kakari kamwe n'ekicweka, nibangaha abakuzitunga omu Uganda aha, abakutunga milioni emwe n'ekicweka? Na, nibangaha abakubaasa kugira ngu, ati, Naatunga milioni emwe. E, eki naaningamba, nituyamba abaana, kwonka at least abe aine eki, eki akubaasa kwehandiikira. Okay, so tibirakuza muheru. Fendera ekibuzo eki abamuheire omu kuhimbuuza abo abaana abu murikutwara. Ku waakutungayo obuzibu oine abaana abu orikushanga nibaarira social medias nyingi, baabonaabona atakurya, atakunywa, aine ebizibu nk'ebyo. Imwe nka kampani nimutaho method ki kureba ngu mwasecuringa abaana abo? Nainga omwana ku akubaho akafeerayo accidentally, omuzaire we akaabuuza owo, or concerned, aha mwana owaafa, n'oha? Right. Hati aha nshonga egyo Mwami Wilson, twineho ekitongore eki barikweta CPEC ekikwatiraine n'aha insurance. Insurance z'abaana abo. Though previously ninga shi enyima ho tubaire tutakakye ahabw'okuba tukareba challenges. So hati kutandika n'okwezi okwa okwa kashatu, omwana weena ou turaabe nitutwara naija kuba na naba registered. Niki kitongore kugira ngu yaarwarira yakaremwa kukora ninga yaafeerayo, inshuwarensi niyo ekutekinga KRS of that body kugira ngu waagire eki oine. Kwonka karenkye nyowe nka Lauben Derrick Batuhe nimanya ngu hariho abantu abarikunkuratira, hariho a repatriation company or an organization nibagyeta Overseas Workers Voice. Overseas Workers Voice Niinye ndi omwe ahaba Directors baayo. Niinye Repatriation Consultant wa that company. Ndeetsire abantu abainyihire omu mahanga ga Buharabu batari ahansi y'abantu bitaano. In fact, n'okumanyana kwangye na Sam akankonsultinga Aine omwana ow'okwiha omu ihanga rya Buharabu. Naamwihirayo yaangira ati, What you are doing is amazing. Nyine n'abantu bantungamu abu ndeehireyo. Tinkuza kuba disclosinga aha, kwonka nyine abantu, families, abaana baabo abu turiba turepatriatingire. So, we have a temporary measure ei turikukozesa, kwonka kandi we are looking kugira ngu tuteho a permanent measure omwana yaarwara. Omwana yaahika yakarwara akaremwa okukora, naaba aine inshuwarensi, kampani neeba aregisitadi inshuwarensi, naaba aine akomodeshoni, nooba nibamuheereza fiidingi, kwonka fiidingi nibagiha azi alawensi, aziihaho aha sente ezi barikuba nibamushashura, then agure fuudi, ahabw'okuba nibaaba bari abaana abarikuruga omu mahanga maingi. Gatari etari Uganda yonka, oshangamu aba Nigeria, oshangamu aba Pakistan, oshangamu aba aba abakuruga Bangladesh, oshangamu abakuruga India, oshangamu abakuruga abakuruga Rwanda, abakuruga Burundi, Ethiopia. So ku bakuhikayo babanze babaheho ebyokurya byabo ebyo, baba bibarema, barimu ka murari, birimu ki, so nitugambira abaana ku barahikye kubatana na bagyenzi baabo. In fact abaingi hariho n'obu turikubagira ngu bagire ebintu ebi baagyendana nk'esaano y'obushera, nkaki, kuhikayo baagira batandikireho.

saccos ninga shi ezi tweta financial institutions nazayo nabashomesa nabagambira nti twine abaana twine abazeyi abazeire tibari able ku raisinga that hard cash eyi tukuba nitwenda kandi naitwe air ticket tibakagituha aheibanja visa tibakagituha aheibanja oku running nkaha kwijaho mukukora ki hati iwe ninja kwija aha noteekwa kuncaginga. Ahabw'okuba noogira oti akarango kaawe n'oku otari reediyo ni sente. So twine obusente obu turikuba nitwiha aha Wazee ebirikweta input. Kwonka that input compared to esente ezi omwana arikuba naihayo. Ka tugire nangwa ngu input ye k'ebe ey'ameezi ashatu, agandi ameezi abiri na kumwe naaba akozire zaagye eki zaamugirire. So we twa organizinga with micro finance institutions eziri omuri Rubare and some commercial banks, Nitungamu, ni kugira ngu bagume bakwatireho abaana. Ku bakwatiraho inyewe, babahe bahereze abazaire loans then omwana agyende akore natsindika omushaara na nibashashura loan egyo. So hati companies abantu baingi nibija aha office nibagira ngu nitwenda loans titwine sente. So esente ezi kuba nizendwa wagira ngu waza kuhereza buri omwe loan ni nikinga nyenkyakare ahabw'okuba it's a lot of money. Tirukuzibaasa. Waayetegyereza? So, twine that facility, we have that credit facility, kwonka tiitwe nk'abantu, itwe nitugira ngu za omu kitongore ekyo. Kwonka, ekitongore ekyo kuza kuza omu kitongore ekyo, ni viza y'omwana yaaheza kwija. Abandi babaire nibagyenda baguza sente, omwana. atakatungire kintu kyona agyenda akwata aza omu institution aguza sente areeta ahereza mwana omwana aza Kampala omwana ahezayo omwaka hati atandika kuguza ebye nashashura omwana akiri aha so T and N miracle agencies ekyekoze nokugira ngu itwe nobanza oronda ezo requirements ebikwetagwa passport medical Interpol, Yellow Book na Registration League. Ebyo kibireeta hati oba product y'okutwarwa kureeba ngu twakurondera omurimo. Tubitayo, otunga omurimo, oija contract, nkakira kwija contract tukweeta, osayininga contract na terms oziikiriza, tugigaarirayo, visa yaawe eija. Ekiija, nyita omwana n'omuzaire, oine sente z'okutamu, omuzaire ati tiinziine. Toine ky'okuguza? Haa, oine ahoori? nyine ahainda. Mbwenu noobaasa kwikiriza nkuheereze foomu oze omu banka oshabe rooni? Eriho kontrakiti y'omwana, eriho na viza. Kontrakiti neeba neeyoreka ngu omwana naaza kukora emyaka ebiri. Viza neeyoreka osorayizeeshoni kuza kukorera omu ihanga eryo. So the risk, ei barikweta risk ya loan repayment neeba eri nkye than ogwo ou waaziheereza. Noogira ngu naaza kuhinga ebihimba eby'okumanya ngu nibibaasa kuteerwa omushana bife, mbwenu reeti y'okurikavaringa ezi sente eri ahaiguru. Now, abo abaana nibaija tubatwara omu omu commercial banks, baigura accounts zaabo. Bakiheeza kwigura accounts zaabo, These accounts ziba linked na eya ishe kuri eyihire ninga nyina eyihire loan immediately esente bazitsindika zikaza aha account yomwana nihaba hariho eyi bakweta standing order ninga shi debit order esente ezo zigyenda zisavisinga loan kandi twakutwara zona omwana yananda ngu niheza amezi mukaga loan ninga neheza emyezi ikumi nebiri ya instalment ya with interest inclusive neeba eri eshanga eri ahansi, ey'ameezi mukaaga eriho okwo ahaiguru, yaayenda ati nyowe ninshasurira ameezi abiri nayo eze ahaiguru kwonka obwo nooteekwa kuba oine eki orikuguriza aha. So nitukimanya ngu mwine challenge ya sente ezo nimuza kwija omu ofiisi abu ndaabe niinyija omu bicweka byanyu omuri Risheenyi, omuri Kajara, omuri Ruhaama niinyija kuba nyineyo lessons, niinyija kuba ndi aha radios, niinyija kuba niinyetooroora abantu. ndwanise ekintu ky'obworo omu bintu nka mudisco. Ahabwa enshonga y'eshaaha kandi ey'okutureeba n'okugira ngu timu niini waayona kugira ngu bakaamanya ei baakabaasa kukubonera kandi nabo bakakushanga. Hati omureebi wa Modern TV kandi TV yaitu eya Ntungamu, webare munonga n'okutureetera TV omuri Ntungamu, Omwami Wilson. Hati waanonda kumanya. T&N Miracle Agency eza ahu eri, turi omu tawuni omu Tax Park eya Rubare. Waahika omu Tax Park noija kureeba ekipande kyaitu kiriho kihandiikirweho Jobs Abroad. Noohikaho twine tiimu waaka yaitu noohikaho eki barikuba nibenda nibakikuheereza. Kandi iwe ori hare, ndi hare ndi hare nootuteerera aha simu ezi, ziro mushanju mushanju ishatu ishatu kinaana na munaana, bitaano nshanju n'eitaano egyo neya MTN then Airtel ziro mushanju itaano ziro bishatu ikumi na mushanju rukaaga ashatu n'eishatu then twine na MTN endiijo eya ziro mushanju mwenda makumi abiri abiri na mwenda bitaano ashatu n'eishatu ezo ezo nimbaasa kuzigarukamu omu rujungu.

N'okugira ngu twihane ebi tukigambire munonga aha Modern TV kandi tukabaasa kuba nitupromotinga n'enteekateeka, kwonka n'okugira ngu zaagumizamu kubaheereza. Kandi ahabwa puroguraamu egi, nanye nka Insigye Wilson, twaba twatagayo na puroguraamu ezi ezindi.